versi minn 20 sa 28. F'dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu, Meta imbagħad taraw lil Ġerusalemm magħluqa minn kullimkien bl-eżerċti, tkunu tafu li l-qerda tagħha tkun waslet. Ħa jaħarbu imbagħad lejn il-muntanji dawk li jkunu fil-Lhudija u jitbiegħdu minnha dawk li jkunu ġo nofsha, u ma jerġgħux lura fiha dawk li jkunu fir-raba'. Għax dawk ikunu jiem il-kastig li fihom iseħħ kulma hemm miktub. Jaħasra għalihom in-nisa li f'dawk il-jiem ikunu tqal jew ireddgħu, għax hemm kbir jaqa' fuq il-pajjiż u korla fuq dan il-poplu. In-nies jaqgħu taħt il-qilla tas-sejf, u jittieħdu ilsira fost il-pagani kollha, u Ġerusalemm tibqa' tintrifes taħt saqajn il-ġnus sa ma jkun għadda żmien il-ġnus. u jkun hemm sinjali fix-xemx u l-qamar u l-kwiekeb. Il-ġnus fuq l-art b'qalbhom ittaqtaq ma jafux jaqbdu jagħmlu minħabba l-ħsejjes tal-baħar u tal-imwieġ. In-nies ruħhom ħierġa bil-biża' billi jobstru x'ikun ġej fuq id-dinja, għax il-qawwiet tas-smewwiet jitqallbu. Imbagħad jaraw lil Bin il-bniedem ġej fis-sħaba b'qawwa u glorja kbira. Meta jibda jseħħ dan kollu, qawwu qalbkom u erfgħu raskom. Għax il-fidwa tagħkom hi fil-qrib. Il-kelma tal-Mulej tifħir lilek Kristu. Inti temmen li id-dinja kif nafuha illum se tispiċċa Hekk kif Ġesù qalilna? Ġesù iwissi lil dawk li kienu joqogħdu f'Ġerusalemm dwar id-distruzzjoni tagħha minħabba li hi rrifjutat il-Vanġelu. Ġesù jitkellem ukoll dwar il-ġudizzju fl-aħħar tad-dinja. Huwa biss il-għama spiritwali li jżommna milli nagħrfu is-sinjali ovvji tad-diżastru li ġej f'Jum il-Ġudizzju għal dawk li rrifjutaw li jagħtu widen għall-kelma ta' Alla li ssalvana u għall-grazzja tiegħu. Ġesù kien onest b'mod komplet u qal lid-dixxipli dak illi kellhom iħallsu biex jimxu warajh. Minkejja li l-prezz huwa kbir, hu wiegħed li qatt ma jitlaqhom waħedhom, imma li jkun dejjem magħhom fi żmien ta' tribulazzjonijiet. Il-qaddisin u l-martri li għaddew minn turmenti u anki minn mewt, għamlu il-ħabsijiet tagħhom tempju ta' tifħir minn fejn kienu jfaħħru lil Alla u l-irbit tagħhom tron għall-glorja ta' Alla. Huma kienu jafu li l-preżenza ta' Kristu fosthom kienet dejjem f'kull ċirkustanza magħhom biex issalvhom. Ġesù joffrilna s-sigurtà meta aħna affaċċati mat-theddid ta' din id-dinja. F'Luqa, kapitlu 21, vers 18, Ġesù jgħid, Lanqas xagħra minn raskom ma tintilef. Id-dixxiplu li jimxi wara Kristu jista' jitlef ġismu Imma mhux ruħu. l-akbar don li għalih għanna nkunu grati u li għanna nirringrazzjaw lill-Alla tiegħu u s-salvazzjoni u l-adozzjoni tagħna bħala uliedu. Għandna nirringrazzjawh għaliex it-tama hi kollha fil-ġenna u fil-wegħda li Ġesù għad jerġa' jiġi biex jistabilixxi b'mod sħiħ is-saltna tiegħu tal-paċi u tas-sewwa. Ġesù jitkellem dwar it-tieni miġja tiegħu bħala fatt magħruf. bħala avveniment ċert li għandna nistennew li jseħħ. Din il-miġja se tkun immarkata b'sinjali li kulħadd se jagħraf, sinjali li se jwerwru lil dawk li ma jkunux ippreparati u jimlew bil-għaġeb lil dawk li jkunu lesti biex jiltaqgħu mal-Mulej. Meta l-Mulej jerġa' jiġi, hu jistabilixxi l-ġustizzja u s-sewwa. u jagħti l-ħlas mistħoqq lil kull min qdih tajjeb. Il-ġudizzju tiegħu huwa sinjal ta' tama għal dawk li jafdaw fih. U inti, tittama f'Alla u fil-wegħda tiegħu li jerġa' jiġi u jistabilixxi s-saltna tiegħu fuq l-art kollha? Mulej, imlini bil-gratitudni għad-don tiegħek tas-salvazzjoni u kabbar fija it-tama u x-xewqa Li jien narak tiġi fil-glorja. Agħmel li dan il-jum iġib f'qalbi ferħ kbir u mhux dwejjaq. Għażiża Marija, Sultana tal-ħolqien kollu, għinni ħalli jien nibqa' nservi sal-aħħar lil Ibnek b'fedeltà u biex nagħmel użu tajjeb tal-ħin li qed jiġi misluf lili qabel it-tieni miġja tiegħu. Ammen.